Nora, An?
Mir hu lo grad nogerechent, dass mir eis 20 Joer kennen, a do hunn ech mer geduecht, mat dir am Studio ze sinn, dat ass jo bal wéi e Klassentreffen, wou just déi Cool ageluede sinn. Ma wat eng Éier, datt ech duerf hei sinn. Merci villmools. Also als kleng Erklärung, Mir waren zesummen an deem selwechte Lycée, wou mer eis eben och kennegeléiert hunn, am wäiten Norden. A säitdeem ass, jo, vill Zäit vergaangen. Dass extrem vill geschitt a mir hunn e ganz klenge Krees vu Leit, déi sech gutt leide kënnen an déi sech freeën, wa se sech erëmgesinn. An op deem Wee, dee mer elo allen zwee an deene leschten 20 Joer gemaach hunn, si vill schéi Saache geschitt. Et sinn och Saache geschitt, déi ustrengend waren, mee et si virun allem och Saache geschitt, wou mer Schwieregkeeten a Problemer geléist hunn. Fënns de, dass mer dat sou resuméiere kënnen. Jo, also et däerf een natierlech net vergiessen, dat déi schéin Zäiten déi schwéier Zäiten ëmmer opwiegen an dat Schéint an der schwéierer Zäit war ëmmer, dat mer iergendwéi fireneen do waren oder Kontakt mat eneen haten an ech mengen, dat ass dat, wat elo dat Zesummesinn haut nach eng Kéier méi schéi mécht. Genau, an duerfir profitéiere mer elo dovunner an direkt nodeems den Jingle kënnt, da gitt Der gewuer, iwwer wat mer da schwätze wëllen.

Also et gi jo vill Podcasten, also ech kennen dat elo virun allem aus dem däitschsproochege Raum, déi soen iergend eng Topegkeet en cours de route an déi ass dann den Titel vun hirer Sendung. Also gëtt et alles Méigleches an heiansdo schrecklech witzeg Saachen an heiansdo Saachen, déi kee Mënsch iergendwéi versteet. Dat ass elo bei eis net d'Zil, well soss wësst Der jo net, no wat Der siche sollt, wann Der op eisem Site sidd. Dofir bleiwe mir elo mol ganz kloer, an awer ass et guer net esou einfach, kloer ze sinn. Ech soe elo mol esou, Iesstéierung ass eise groussen Iwwersujet, mä Nora, et ass awer schonn déi grouss Fro, ob ech dat Wuert dann iwwerhaapt am Singulier setzen däerf. Bah, ech mengen, do muss een tranchéieren. Den Iwwerbegrëff ass sécher Iesstéierung, mä et gi ganz vill individuell Iesstéierungen, esou vill wéi et Individue gëtt, déi eng Iesstéierung hunn. Wat ech mech och nach gefrot hunn, dat ass, et gi jo schonn heiansdo Euphemismen, also Wierder, déi eppes méi schéi maache wéi et eigentlech ass, an da gëtt et awer och aktuell ganz vill Sproochendebaten, wou besser Wierder, also méi sënnvoll Wierder an Debaten benotzt ginn. Also Dir hutt d'lescht Kéier an der Folg gesinn zu Behënnerung a Sex, datt mer zum Beispill Sexability benotzt hunn. Do geet et jo dann ëm d'Fäegkeeten an net ëm dat wat net geet. Do hunn ech mech bei Iesstéierungen awer gefrot, ob et do en alternative Begrëff gëtt oder ob et net vläit legitim ass, et och als Stéierung ze bezeechnen, well mer et jo effektiv mat enger Problematik ze dinn hunn. Mir hunn et mat enger Schwieregkeet ze dinn. Et ass e gestéiert Iessverhalen, zu deem et awer Léisunge gëtt. Kenns du do aktuell Debaten oder solle mer bei deem Wuert bleiwen elo? Ma ech fannen dat Wuert eigentlech zoutreffend, just dat et vläicht heiansdo trotzdem nach ze euphemistesch ass, well eng Stéierung, do denkt een oft un vläicht de Verkéier, wou eng Stéierung ass an da fléisst et erëm. An bon, mam Iessen ass et och esou, mee awer kann déi Stéierung awer esou hefteg sinn, datt et effektiv letal gëtt. An dofir wier et vläicht och heiansdo besser, de Volet vu Krankheet, neuronaler Krankheet do vläicht mat eranzebréngen, déi natierlech ze behiewen ass. Mee et ass awer e Volet, deen, meng ech, och ugeschwat misst ginn. Dat ass eng gutt Iwwerleedung zu deem éischte Block, dee mer vläit haut kënnen traitéieren, nämlech ganz vill Mythen, wat dee Sujet do ubelaangt. Ech hu lo vun Dir héieren an awer och vun anere Leit, déi sech am Viraus gemellt hunn, datt et esou fierchterlech domm Spréch ginn am Sënn vu Ma dann iess dach eppes oder géi an d'Pizzeria an huel der eng grouss Pizza an dann ass däi Problem geléist. An déi Léisung do, déi angeblech Léisung, suggeréiert jo eigentlech, dass dat an engem Zuch mat enger Handlung iergendwéi geléist ass. An dat ass zimmlech décke Kapes. Déi Etikett däerfe mer elo mol ganz fréi hei schonn drop pechen. Fannen dir nach aner Mythen oder total absurd Aschätzungen zu deem Thema an? Fréier, also dat ass bei mir scho e bëssen hier, an fréier hunn d'Leit einfach net verstanen, wat et gaang ass. An ech mengen, ier ech elo wëll mat weidere Beispiller kommen, sollt ee soen, datt d'Leit oft eng ganz grouss Onsécherheet hunn, wat dat Thema ubelaangt, an dowéinst da mat esou dommen Tipps kommen, wéi géi eng Pizza iessen. Si mengen et oft just gutt. Ech hat awer och Leit, déi op mech duerkomm sinn an déi mech ugemaach hunn am Sënn vun, Wéi kanns de nëmmen dech esou weisen? oder Leit déi mer soten, wéi hues de dat gemaach fir esou schéin dënn ze ginn, ech wëll dat och kënnen, an déi einfach net gesinn hunn dat do ee Problem virläit, an net einfach just oh ech hat elo mol Loscht dënn ze sinn oder ze dënn ze sinn. Oder um Flughafe sinn ech vun enger wëllfriemer Fra domm ugemotzt ginn, déi huet gesot ech géif hei Kanner a Gefor bréngen fir mech esou ze weisen, an jo dat si Saachen wou ech am Ufank ganz flabbergaspt war a mech gewonnert hu wat leeft an dunn hunn ech awer gemierkt déi Leit kënnen et net besser aschätzen an ech nicke elo mol an ech soen elo mol einfach näischt. A wat ass dee Moment agetratt wou s de net méi näischt gesot hues? Well dat do war jo net déi eenzeg Situatioun déi der widderfuer ass. Wéi giffs de do deen Iwwergang erklären? Ma fir sech rechtfäerdegen ze kënnen hunn ech et ëmmer deplacéiert fonnt, well Ech muss kengem erklären em wat et bei mir geet, well eben all Iesstéirung ganz individuell ass a meng Grënn, soufern ech se bis haut kennegeléiert hunn oder iwwerhat ka kennen, si villfälteg an wisou sollt ech déi engem mat op de Wee ginn? Ech hunn awer probéiert bëssen ze sensibiliséieren wann et gaangen ass an ze soen, hei kuck d'ass awer net sou cool wéi et ausgesäit, och wann ech elo dënn sinn, mee ech si bal gestuerwen oder mäi Kierper huet immens vill matgemaach an meng Psych leit och dee Moment ganz vill an dass schwiereg de Leit et ze erklären, well wann s de d'Been gebrach hues, gesäis de de Mann mat engem Been am Rollstull sëtzen oder wat och ëmmer an dann heelt dat och erëm. A wann s de de Corona hues, dann houschs de. Awer wann s de eng Iesstörung hues, gesäit een net direkt, datt et eng Krankheet ass oder eng krass Stéierung, mee du bass einfach dënn an da wëssen d'Leit net, wat leeft. Mee fir eng Krankheet hu mir nach ëmmer dat Medezin oder Plooschter-Bild, wat dogéint hëlleft an dat och eben dann auszeechent. An dowéinster wier et wichteg, méi Sensibiliséierung an deem Sënn ze bedreiwen, wat immens schwéier ass, wann s de selwer an deem Fall dee Moment bass, well s de keng Distanz zu der ganzer Saach kanns hunn dee Moment. Du bass an dengem Fall ugeschwat gi well s de dënn waars oder wierklech extrem dënn waars. Da ginn et natierlech och scho ganz vill Fäll, wou genau de Contraire eben de Fall ass. Also mir sëtzen net fir näischt haut zu zwee hei Also ech sinn net hei, fir dech ze interviewen, mä mir sinn do, fir eis auszetauschen, well et bei mir eben och eng Zäit a mengem Liewe gouf, an där eng Iesstéierung virlung. An déi Leit, déi mech kennen, déi wëssen, dass ech eigentlech relativ konstant a mengem Liewe relativ, ech nennen et elo mol mockeleg ausgesinn hunn. An dat ass och haut nach de Fall. An dat huet sech deemools eigentlech guer net esou vill geännert. Dat heescht, also ech hu scho wouer geholl, datt do fënnef, sechs, siwe Kilo fort waren, mee fir vill Leit war de Changement net direkt visibel, wat awer net geheescht huet, datt de Problem net do war. An et hu Leit mer Témoignagen am Viraus erageschéckt, wou zum Beispill eng Fra ebe mat dobäi war, déi sot, si hat e wierklech akute Problem, ass kuerz dono souguer stationär gaangen, also iwwer Behandlunge wäerte mer méi spéit nach schwätzen, mee Se ass effektiv an d'Klinik komm an déi krut vun hirem Ëmfeld deemools souguer gesot, Jo, mee du bass jo awer fett, ech gleewen dir guer net, dass du déi Krankheet hues. Natierlech ass et guer net einfach domadder ëmzegoen, mee ech hunn ni verstanen, firwat Leit probéieren ze suggeréieren, dass si däin Ausléiser wéissten. Ech mengen, dat de Mënsch am grousse Ganzen ëmmer den Drang huet ze verstoen an ze kontrolléieren. Ech mengen, dat ze Labels op alles a Kategorien op alles, dofir gëtt et jo och Anorexie oder Bulimie oder an déi aner Richtung. An et ass fir de Mënsch méi einfach, eppes drop ze sëtzen, wat e kennt, fir et dann net als eppes Unbekanntes op sech wierken ze loossen, wat engem Angscht mécht. An dowéinster sinn dann eebe ganz schnell vill Psychologen ënnert denge Frënn oder denge Bekannten, déi mengen, si wësse wat der elo eigentlech hëlleft oder wat der feelt. Awer ech mengen, dass en natierleche Besoin vum Mënsch, deen net reflektéiert ass vläicht an net seng Grenze vun deem erkennt, wat e ka wëssen, fir eben dann ze probéieren, et a Wierder ze faasse fir sech selwer. Wa Leit dat gesinn, steet oft direkt esou d'Thees am Raum, Hues de ze vill Germany's Next Topmodel gekuckt? Dat ass esou déi ganz Wie ass mäi Kierper? Bild. Geet et just ëm d'Erscheinung? Geet et ëm angeblech Ästhetik a sou weider an ech wëll do wierklech net ofstreiden, dass dat net och e Problem ka sinn. Also ech denke mir wëlle sécherlech allen zwee net d'Problematiken erofschwätzen, déi vun ënner anerem esou Show-Formater ausginn, déi vu Reklammen ausginn, wou Fraen, also ënner anerem Fraen, retuschéiert ginn, wa se och nëmmen usazweis Kurven hunn. Mir hu Bis haut deelweis ganz gestéiert Kierperbiller, déi propagéiert ginn a Reklammen an op ganz villen anere Plazen. An dach geet et net nëmmen dorëm. Ech mengen, dat dat ganz sécher kann triggeren a weider zündelen un der Problematik. Mee wann s du ee Mënsch bass an och wann s du e puer Kilo ze vill hues an du bass sécher an denger Haut, bass du net ufälleg fir esou eppes, wat dat kéint ausléisen, mengen ech mol. Ech denken, datt bei Iesstéierungen de Problem wäitaus méi déif läit an datt eeben just verschidden Ausléiser dobäi kommen, datt se dann och ausbriechen oder als Ventil geholl ginn. An oft si Saache wéi gestéiert Bezéiungen doheem de Fall oder Scholdgefiller oder ech fille mech net wuel a menger Haut, wou ass meng Plaz? Dann fir lo ganz pauschal ze sinn, een deen eng Iesstéierung huet, wou en ze vill weit, dee baut sech ee Schutz ëm sech ronderëm op. Een, deen een eng Iesstéierung huet, wou en vill Gewiicht verléiert a moer ass, wëll net gesi ginn oder sech verstoppen, vläicht och souguer sech bestrofen oder sech eppes beweisen oder esou. Ech mengen, datt Ästhetik wuel ee Volet ass, well op eemol hues de Gefalen un dengem Ausgesinn, awer ech mengen, datt et warscheinlech an deene meeschte Fäll net den Haaptpunkt ass. Awer wéi gesot, et gi sou vill Iesstéierungen, wéi et Leit ginn an dowéinster ass dat ëmmer schwiereg op een Nenner ze bréngen. Mir ass elo nach an de Kapp komm, deemools bei mir war ech, ech menge 16, 17 Joer al, war op alle Fall definitiv deen Zäitraum, wou ech duerchgefall sinn an der Schoul an eigentlech hätt dat iwwerhaapt net misse sinn. Ech hat ee Fach, bei deem et net vu selwere gaangen ass mam Léieren, dat huet mer Schwierigkeete bereet an dat wier eng grouss Erausfuerderung gewiescht. Ech hat Angscht, also ech hat schrecklech Angscht an amplaz no där éischter Datz, déi ech geschriwwen hunn, mer Hëllef ze sichen, hunn ech decidéiert, all Prüfungen eidel ofzeginn. Dat heescht, ech hunn e ganzt Schouljoer, ab der éischter Mathésprüfung, hunn ech eidel Blieder ofginn. Et gouf een eenzege Proff, deen hunn ech esou respektéiert, dat war deen eenzege, bei deem ech Prüfungen awer nach geléiert a geschriwwen hunn. Dat heescht, ech hat iwwerall Datzen op der Zensur, just bei him am Franséischen hunn ech dat gemaach. Dat war ee Moment, dee mech schrecklech traureg gemaach huet an ech war ëmmer esou e bëssen. Volatil a Larifari ënnerwee, hat mäi Liewen awer, also mäi Liewe war schonn an der Rei. An dunn hunn ech bemol gemierkt, ok, et leeft aus dem Rudder. Et war e Gefill vun, du wëlls Kontroll an du hues keng. An trauregerweis hunn ech net ugefaange Mathé ze léieren, mee dunn hunn ech geduecht, du kontrolléiers elo däin Iessverhalen. Dat war esou en Iwwergang vun, do gëtt et een Outil, et gëtt eng Substanz, déi läit viru mer an ech probéieren déi elo ze strukturéieren. A bei mir ass dat du relativ séier doranner iwwergaangen, datt ech et als Kontroll empfonnt hunn, näischt méi ze iessen an ze kucke wéi laang dat méiglechst ëmsetzbar ass. Wann s du wëlls a wann dat fir dech okay ass, kéints du mir ee Beispill an deem Kontext nenne bei dir, wou s du mierks, okay, dat war eng Reaktioun op eppes, dat ech du esou a esou ëmgesat hunn. Ma ech mengen, dat kann ech elo réischt ebe soen, well ech et elo réischt reflektéiert hunn oder scho méi laang an der Therapie, déi ech gemaach hunn. Et war och déi Kontroll an awer och een, ee Moyen vu Bestrofung, well a mengem Liewe sinn och Saache schifgaang. Keng, woufir ech elo wierklech Schold gedroe hunn, mee als Kand hëls de Saachen oder als Jugendlechen hues de Saachen awer méi intensiv wouer oder méi op dech gepolt wouer wéi als Reflektéierten herno. An et war eben och sou dat, ech hat een Gefill vun Echec, vun wat hues du gemaach an elo kucks du mol, dass du eens gëss an elo ëss du mol just nach dat an dat an dat. Ech hat einfach d'Iessen als Ventil do geholl oder als Symbol fir de Kontroll oder d'Bestrofung an ech hunn dunn vun engem Dag op deen aner ongeféier näischt méi giess. Et muss een dozou soen, ech hat och zimmlech vill gewiegt am Ufank, wéi ech ugefong hunn, déi Diät ënner dräi mol esou vill Guillemete wéi normal ze maachen. An ech weess och net genau, wéi ech op déi Idee koum, dat elo esou extrem ze maachen, well eigentlech sinn ech net op de Kapp gefall an ech weess, datt een hallwen Apel am Dag net duergeet. Ech hunn dat awer du esou duerchgezunn an effektiv war dat dunn fir mech e Gefill vun, ha do ginn ech eens, do zéien ech meng kloer Linn, do hunn ech Sécherheet Ech weess wat den Outcome ass, also hunn ech gemengt ze wëssen. An et war effektiv dann och déi Kontrollgeschicht an déi Zwanghaftechkeet, déi herno Iwwerhand geholl huet. Also ob een elo wierklech intelligent oder intellektuell ass oder net, spillt an dësem Kontext eigentlech keng Roll. Also et muss och net jiddereen déi selwecht Capacitéiten hunn, dorëm geet et net. An awer, also kënnt mer dat bekannt vir, datt d'Leit dann oft de Virworf maachen, ma bass du dann domm oder onfäeg nozedenken. An dat deet jo dann awer wéi. A an deem Moment, wou ech anorektesch war, hunn ech dat net wouer geholl, well ech dunn esou Virwërf guer net gehéiert hunn, komescherweis iergendwéi. Awer elo ass dat och rëm een Ausdrock vun der Onwëssenheet vun de Leit. An natierlech deet dat ee Moment wéi, mee anerersäits weess ech, dat et net besser gewosst ass op där anerer Säit. An eng gutt Frëndin hat mer gesot, ech hunn ëmmer geduecht, Anorexie, dat wier esou eng Modeerscheinung an dat géif et net wierklech ginn an et wier eng Saach vun net iwwerleeën oder vu sech ustellen, mee du hunn ech dat bei dir gemierkt an hunn schonn zeil gesot, ah tja, t'ass awer eppes méi seriös wéi's de gemengt hues an de Problem ass, mee t'ass eng immens Tabugeschicht nach ëmmer hei am Land, Natierlech, ja. oder net nëmmen hei am Land, mee an dëse Regiounen, well et esou ongräifbar ass an d'Leit et eebe schnell ofdinn, esou, okay, dat gëtt et, mee ah komm, mir fuere weider. An och an der Schoul huet een natierlech Referater an Exposien an et ginn och Sendungen dozou an Documentairen an ech ka just soen, t'ass ëmmer nach 30.000 mol méi schlëmm, wéi et gewise gëtt. An ech sinn eigentlech frou fir all Mënsch, deen dat net versteet, well wann s de et verstees, dann haass de et. An an deem Sënn, et ass eigentlech eppes iwwer déi Krankheet gewusst, mee eigentlech och guer näischt. An just deen, deen et hat, kann am Fong e bësse reflektéieren, wat et eigentlech wierklech heescht, fir net iessen ze kënnen. An net, wann et keng Saach méi vu wëllen ass, mee nëmme kënnen. Ech denken, wat einfach hëllefe kann, wat awer en Tropfen auf den heißen Stein ass, ass jo déi Saach, dass een amplaz Saachen ze suggerieren, e Géigeniwwer fir d'éischt emol freet. Also déi Fro einfach, Wéi spiers du dech? Wat geet der duerch de Kapp? ass e ganz, ganz wichtige Schrëtt. A wann dann emol ee vu baussen de Courage huet, dech unzeschwätzen an ze soen, Wat ass dat? dann kann dat heiansdo nach total misleading sinn, well s de bei där nächster Persoun, där s de begéins, déi grad concernéiert ass, mengs de dann, ah jo, ech hu jo do elo Informatioune gesammelt, da war et jo bestëmmt bei dir och esou. Ech meng, do komme mer op dat zréck, wat s du do scho gesot hues, Et gëtt esou vill verschidde Forme vun der Krankheet, wéi et Individue gëtt. An ech denken, domat deet een dann och, wéi gesot, gutt, eenzel, wann een dat wëll, op d'Leit anzegoen a sech net anzebilden, ab engem gewëssene Punkt wär ee fäerdeg, fir ze léieren, wat et domadder op sech huet. Däerf een nach eppes net vergiessen, an dat ass, datt deen, dee grad an der Iesstéierung dran ass, dee grad déi Stéierung huet, oft net matkritt, datt en se huet. Mä bei mir wousst mäi ganzen Entourage, datt ech e Problem hat, ausser ech. An ech hunn se och all guer vernannt an ech hunn och Leit virun d'Dier gesat, well se mer gesot hunn, ech hätt e Problem an ech hunn Leit virun de Kapp gestouss an ech war rosen an wat schwätzt Dir all, ech hunn elo e schéine Kierper an ech hu mech ënner Kontroll, bis op eemol de Kierper seet, Nee, An da mierks de effektiv, ok, et ass wierklech e Problem do. An dowéinst ass et awer ganz schwéier, fir un ee Mënsch erunzetrieden, dee grad an der Stéierung dran ass. Du muss deng Wierder immens wielen an och fir nëmme keng Triggerwierder onbedéngt ze benotzen, wou ee sech kéint bloussgestallt spieren oder op d'Thematik verwisen. An an deem Sënn ass et och ganz schwéier fir een, deen ni anorektesch war, also deen ni eng Iesstéierung hat, fir engem géigeniwwer ze hëllefen, deen dat huet. well et eben do eng ganz fein Vielschichtegkeet u Layere gëtt, wou ee muss gutt oppassen, datt een net ze wäit geet an awer wäit genuch, fir dee Mënsch ze erreechen. An dat ass eng immens schwéier Geschicht. Ech denke mëttlerweil, datt ech vill iwwert déi Thematik geschafft hu mat mir selwer an dowéinster kann elo hei mat dir driwwer schwätzen a vläicht de Leit weisen, et gi ganz vill Nuancen an et ass net pauschal ze léisen an ze liesen. Während s de dat do elo erzielt hues, ass mer opgefall, mir ware jo allenzwee schonn aus dem Lycée eraus, wann ech mech richteg erënnere wou dat bei dir de Fall war. A bei mir war meng Iesstéierung, déi mengen ech ongeféier zweeanenhalleft Joer gedauert huet, déi war du schonn eriwwer. An ech hu lo un en Aspekt geduecht, dee mer virdrun net agefall ass, vue dass ech se hat. An ech bei dir, aus der Ferne, well mir, mir waren allen zwee a verschiddene Länner, ech hunn dat aus der Ferne matkritt an ech weess, dass ech dir zwee, dräimol geschriwwen hunn an dass eise Kontakt dunn net positiv war. Et ass effektiv, soen ech emol, kommunikativ eskaléiert an ech ka mir ganz gutt virstellen, dass ech et, gutt gemengt hunn an awer esou, wéi soll ech dat soen, mir sinn heiansdo esou feierlech Klugscheisser, well s de dann denks, ech sinn doduerch komm, ech hunn dat iwwerlieft a komm mir musse lo zesummenhalen, well ech weess lo ganz genau, wéi et dir geet. An dat ass totale Schwachsinn. Déi gutt Ofsiicht eleng geet net ëmmer duer an dat ass genau dat, wat ech lo soen. Ech hätt warscheinlech ganz gutt dru gedoen, dech einfach ze froe wéi et der geet. Also kuck, just als Beispill zu deem, wat ech virdru sot, Ech sot jo, et mierkt een net, datt een eng Stéierung huet, well een a senger Welt ass. Ech weess dat do emol net méi. Ech weess emol net méi, datt s du mir geschriwwen hues. An et ass warscheinlech dir esou gaang wéi ville vu menge Frënn. An déi hunn einfach net verstanen, wisou ech net drop reagiert hunn oder net deementspriechend reagiert hunn. Mee fir mech war et einfach een Agrëff an eng Iwwerschreidung vun enger Grenz, datt iergendee mir ze soen hat, wat ech sollt maachen a wéi et mir géif goen. An well ech awer net konnt selwer mech froen, Wéi geet et dir? an einfach an eppes eragerannt sinn an effektiv deen Hiewel a mengem Kapp ëmgeluecht hat, oder net aktiv selwer ëmgeluecht hat, mee do war esou ee Switch a mengem Kapp dann einfach geschitt. An ech wëll net soen, datt ee besser hätt dann eben näischt ze soen oder anescht ze reagieren. Ech mengen, jiddweree soll esou si wéi en ass, mee et ass wichteg, datt ee reflektéiert an awer emol fillt, wéi wäit ee ka goen. An dat fänkt awer u mat engem Wéi geet et dir? oder wat ass grad bei dir lass? An da muss een nach ëmmer vläicht zwou Wochen näischt dozou soen, einfach mol spieren, wou komme mer hin am Gespréich. Awer och just, wann ee sech deeass à même fillt an net, well een elo wëll Taschenpsychologe spillen a sech mol an eppes versichen, well dat kann och ganz schif goen dee Moment. Ka souguer fir de Betraffenen nach méi schlëmm doduerch ginn, well en sech nach wéineger verstane spiert. An ech mengen, dat Allerwichtegst ass, am Kontakt mat sou Leit engem d'Gefill ginn, ech lauschteren der no, ech mierken, et ass eppes net, wéi soss? Wat ass da bei dir esou lass oder ass dat en Thema? An da ginn déi Leit entweder drop an oder net. An et ass eben esou ee Prozess, dee geschitt dann oder och net. An dat muss een einfach, domat muss ee schaffen als Net-Professionellen. Et ass jo net esou, dass wann een dann et bis begräift, dass da bemol esou eng Energiesparlampe iwwert dem Kapp ugeet an da esou Beding! Oder iergendwéi esou Konfetti oder esou an dann, Ah, elo hunn ech et verstanen, elo brauch ech Hëllef. Kanns du. usazweis zäitlech festhalen, wéi dee Wee war oder dee Prozess war, wéi laang s du mengs, dass du gebraucht hues, bis s dunn de Punkt do waars, wou s de och soos, hei, lo wëll ech och Hëllef? Ma et war eng ganz intensiv, krass Zäit, wou ech ganz, ganz, ganz vill ofgeholl hunn an a menger Welt do dra war. An ech hu mäi Kierper awer domat esou gegäisselt, dat ech op eemol net méi konnt, ech sinn owes d'Trap net méi erop komm, well ech keng Energie méi hat an ech weess dat ech eng Kéier owes no enger Zäitchen, ech mengen et war 8, 9 Méint oder esouguer manner, e bësse manner, bei menger Mamm op der Couche loung a gesot hunn et geet net méi, ech mengen ech hunn e Problem. Dat heescht dat war deen éischte Moment wou ech gemierkt hunn, Ok, do ass eppes net richteg. A menger Mamm ass do sécher kee Virworf ze maachen, well si sot, Mir dat scho relativ laang. An du bass esou hëlleflos als Aussenstehenden, dass de wierklech just nokucks. An och wann s de dann, wéi ech dee Moment gesinn hunn, ok, entweder du wëlls elo liewen oder stierwen, war et awer nach ganz schwéier, fir déi Dämonen, soen ech elo mol, fir e ganz kitschege Begrëff ze benotzen, aus dem Kapp ze kréien. Well et ass ëmmer erëmkomm an ëmmer erëm sinn déi. D'Dëmme komm nees, du wierklech Ären hues, sou wëlls de dat elo wierklech iessen, du gëss vläicht déck. Also ganz dat ass wierklech ganz klischeehaft bei mir sou gewiescht mat deene Stëmmen. Et ass dann eben ëmmer erëm sou besser gaangen, wou ech da geduecht hunn, okay, du muss elo iessen, well du wëlls net stierwen. An et huet sech awer erëm verwässert, heescht et ass en enke rëmkomm. An dunn op eemol hunn ech awer wierklech, do war erëm ee Moment, wou ech gemierkt hunn, dat ech mech gi fuerchtbar beléien, dat et guer net besser geet. An dat ech souguer d'Zuelen op der Woe falsch gelies hunn, datt do eppes ganz anescht steet, wéi ech eigentlech gemengt hat. An dat ass mer kal de Réck erofgelaf an dunn hat ech effektiv esou ee Gefill vu Liewen oder Stierwen. An dunn ass et réischt e bësse besser gaangen. Awer da muss de och emol erëm ufänke mat léiere mat iessen. Wann s de aacht Méint, néng Méint eng Muert oder en Apel den Dag giess hues, muss de emol dech erëm mat Iessen auserneesetzen a erëm léieren iessen. An do mierks de réischt, wat fir ee Problem dat eigentlech ass. An dann heescht et nach net, dass de elo gesees, ok, ech iessen elo all Dag dräi Teller Nuddelen, datt et mer schnell besser geet. Nee, du muss schonn dech a physesch drop virbereeden, dat heescht de Kierper erëm op Input virbereeden, och mat méi Fetter erëm oder méi Ballaststoffen iessen. An da muss de dech awer virun allem mental domat auserneesetzen, dass de kanns iessen, duerfs iessen a muss iessen. A wéi ech dat bis gemierkt hat, dat ech. däerf iessen, war et eng Erliichterung. Dat war dee Moment, wou ech mengen ech d'Krankheet bëssen an den Eck konnt weisen a soen, Oh Gott, ech däerf erëm eppes iessen, Gott sei Dank. An dunn hunn ech gemierkt, dass eppes a mir dran ass, oder erëm bësse verkläert ausgedréckt, dass eppes do, wat mech esou beaflosst huet, datt ech net méi ech selwer konnt sinn an net méi déi Grondbedürfnisser vu mir selwer erfëllen, nämlech iessen a liewen. Dat mam Léierprozess ass mengen ech wichteg ze ënnersträichen, dass Iesse léieren Eppes Essentielles an der ganzer Saach ass, an eng vun de Fraen, déi sech bei mer gemellt hunn, huet eben och gesot, fir si gouf et de Prozess vum Realiséieren, du gouf et ambulant Pfleeg, du gouf et awer iergendwann esou akut, dass si eben och stationär war. A si huet erkläert, dass do dee Moment, si hätt sech net virstelle kënnen, dat ouni professionell Hëllef an Ënnerstëtzung ze packen. An do dono wär fir si essentiell gewiescht, Ze léieren, dass hie selwer Saachen och gutt däerfen doen. Du hues elo grad gesot, iessen däerfen als Erliichterung. An si huet awer och nach dobäi genannt, dass no der Therapie och dee ganze Prozess vun, wat kéint mer gutt doen? A bei hir sinn esou Saachen op d'Lëscht komm wéi Literatur, Musek, ganz vill och schéi Verhältnesser mat Leit, sech vun toxesche Leit am Ëmfeld distanzéieren an soen, hei ech däerf en Abo op Wuelgefill Hunn. Dat ass kee Luxus. Jo, an et däerf een net vergiessen, dat d'Iesstörung just ee Symptom ass vun engem Problem oft, dee méi déif läit. An fir mech war et essentiell, fir do gruewen ze goen, och an der Therapie, déi ech just ambulant gemaach hunn, fir ze kucken, wat ass geschitt, datt ech mech esou schëlleg oder esou onbrauchbar oder esou onwürdeg des Liewens empfonnt hunn. Ech mengen, een, deen net gruewe geet, dee riskéiert, Zu deene 70 Prozent ze gehéieren, déi am Liewe réckfälleg ginn. Dat si 70 Prozent, dat ass relativ vill. An et sinn e puer Prozesser, erëm d'Iesse léieren, awer och léiere mat senger Vergaangenheet ëmzegoen, fir ze kucken, wou ass mäin Problem, deen dat ausgeléist huet. An ech muss grad un e Moment denken, wou ech bei mengem Psycholog souz A mir gemoolt hu wéi ech den Toast am beste schneide konnt dat e mer net zevill Angscht mécht. An dat ass mega lo am Nachhinein muss ech bëssen driwwer laachen a mäin Psycholog bestëmmt och. Sou eng sou eng Sitzung hat hee warscheinlech och nach ni. Mee et ass sou ee gestéiert Verhältnis zu deem wat eigentlech Leit als Genoss empfannen, dat een einfach just probéiert fir d'éischt mol, well ee mierkt dat ee muss, probéiert ee fir sech selwer ee Wee ze fannen fir sech laanscht dat schlëmmt Gefill ze fuussen wat sech dann astellt wann s et eppes ëss. mhm. dat war immer so dat du derfst net essen oder dat ass wirklich net gut lo fir dech wann du dat ëss. Ech hun dat Gefill gespuert, dat dat do ass an déi Stëmm héieren an ech hun war awer Gott sei Dank aus dem Moment schon genug eraus fir ze mierken, ech muss dat lo bëssen ausdrécksen an emgoen, well den ee ganzen Toast ze grouss war fir mech, hunn ech en an Drëttele geschnidden. Du war et mhm. vill méi einfach dräi kleng Stécker z'iessen an dat si so Saachen. Wieso erzielen ech dat? Well d'Leit et als sou eng trivial Saach empfannen, dat Iessen, an verschidde Saache ginn awer sou problematesch dann duerch déi Stéierung, dat et den Alldag bal net méi richteg ze meeschteren ass. An da lues a lues dat erëm ze léieren an ze meeschteren ass immens schéin. Ech weess nach, wéi erliichtert ech war, wéi ech déi éischt Kéier an e Restaurant erëm konnt goen an eppes z'iessen fonnt hunn oder wéi frou meng Mamm war, dat mir erëm doheem konnten eppes zesummen iessen an wéi déi Lëscht vu Saachen, déi ech net iessen duerf, well se geféierlech sinn, ëmmer méi kleng ginn ass. An ech hunn haut nach Saachen, wou ech denken, Huh. Huhu, dat ass déck gutt, mee dat war fréier awer e grousse Problem. An ähm, lo hu ech dat méi Humor an ech ka mech lo selwer och challengen an soen, äh, okay, dat do war lo, dat hues de lo giess, dat war fréier wierklech sou, du hues de herno dech schlecht gespuert an lo hunn ech dat net méi an dat ass schéin. Ech wäert ni lo méi an deen amerikaneschen Restaurant goen an esou Menüer bestellen an déi do e puer Mol hannereen iessen. Dat wäert ëmmer en Thema bleiwe bei mir an ech wäert och ëmmer op meng Ernärung uecht dinn. Awer och well ech geléiert hu wat Ernärung eigentlech wierklech heescht an fin de compte weess ech dat ech mech elo gesond ernären an ech weess wat dem Kierper och gutt deet an dat ass am Fong ee ganz grousse Bonus an där schlëmmer Geschicht gewiescht. 't war schéin, dass de dat Beispill vun denger Mamm lo genannt hues. Dat huet mech och lo un eppes anescht erënnert. Et huet sech nämlech och e Mann bei mer gemellt. Et war mer wichteg hei op der Plaz wierklech eng Kéier ze bezounen, dass net eleng Frae concernéiert si vun eisem Sujet. An dee Mann huet eben och gesot, bei him ass et nach eng Kéier eng aner Form, hien vergësst quasi ze iessen, wann hien eleng ass. Dat heescht, fir hien ass dee soziale Prozess extrem relevant, dass hie mat enger anerer Persoun zesummen ass, fir dat ze maachen. Also dass do dee sozialen Akt stattfënnt. A wann hie vill eleng ënnerwee ass oder vill geschafft huet oder esou, da setzt dat aus. Also hien huet mir esouguer geschriwwen a sengem Message, hien denkt dru seng Kaz ze fidderen, mee hien ësst selwer u sech näischt. Dofir ass, mengen ech, esou dee Prozess vum gemeinsamen. Genoss, duerchaus wichteg, mee och dee ka widerum och ganz komplex ginn. Ech ginn nämlech direkt nach op en anert Beispill an, vun enger Fra, déi mer vun enger Iesstörung geschriwwen huet, vun där ech virdrun nach ni eppes héieren hat. Dat ass nämlech déi sougenannte Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. An do geet et drëm, dass ganz bestëmmte Saachen si, déi en net iesse kann. Also et geet guer net elo drëm, dass si D'Longiten wéilt sinn, oder dass et elo ëm d'Ausgesinn géif goen, mee si huet einfach verschidde Saachen, déi se net iesse kann, vun deenen hir scho wa se se gesäit am Ufank schlecht gëtt a wou et deelweis esouguer och nach op d'Texturen ukënnt. Dat heescht, si huet mer erkläert, dass se u sech an Zoppeform bal alles iesse kann, mee dass et aner Saache ginn, wou si extrem Angscht huet sech mussen ze iwwerginn. A si sot, et ass net nëmmen déi Angscht sech mussen ze iwwerginn, mee hir ass dat dann, oder hir geschitt dat reegelméisseg, wann et an engem Restaurant mol dozou kënnt, dass dat awer an iergendengem Iessen dran ass. A si hat do schonn Situatiounen, dass se dann entweder probéiert huet, dat wierklech. Mat Waasser erofzespullen an et guer net ze knaen, fir et net ze schmaachen. An et ass hir awer och scho geschitt, dass si a Restauranten da wierklech séier huet missen op d'Toilette lafen oder souguer bei Frënn, wa se op Besuch war. A mir kennen och dee soziale Kontext, Du bass bei Kolleegen op Besuch, déi hu sech schrecklech vill Méi gemaach, fir fir dech ze kachen, an du mengs et net béis, wann dir dann awer schlecht gëtt dovunner. An si sot eben och, et ass net, dass de da sees, jo, mee dann iwwerwann dech dach an dann iess dat dach, mee et ass eng ganz, ganz grouss Schwieregkeet. A fir nach eng Kéier op déi Themen zréckzekommen, déi mer virdru geschwat hunn, et huet laang gedauert, bis si verstanen huet, dass et dat gëtt. Et huet ganz laang gedauert, bis si gesinn huet, et gi Plazen, Selbsthilfegruppen a sou weider a sou fort, wou ech doriwwer schwätze kann. A wat ech immens léif fonnt hunn, dat ass, Si sot an deem Grupp, et gi jo verschidde Leit, déi dat bei verschiddenen Iessaachen hunn, déi eng hunn et bei Banannen, déi aner bei gedréchenten Tomaten a sou weider. A si luewe sech dann zum Beispill géigesäiteg. A si sot, vu bausse muss dat heiansdo e bësse komesch wierken, wann iergendwéi zéng Leit applaudéieren, well deen aneren eng hallef Banann giess huet an nach een aneren eng Tomate oder sou. Mee si huet gesot, déi Erliichterung, déi dat geschafen huet, ze mierken, ech sinn net alleng an ech gi sérieux geholl. Also bei der Anorexie gëtt et do eng Zweeschneidegkeet. An zwar ginn et ganz vill Pro-Anorexie-Geschichten am Internet. An et kënnt ganz schnell zu engem Konkurrenzkampf oder zu enger Challenge, wien hëlt méi schnell manner of, wéi vill weist du, wat hues du giess, oh déck gutt, du hues näischt giess haut. Dat ass immens erschreckend. Also ech war ni een Deel vu sou engem Forum an ni an där Beweegung dra, well ech wierklech Ee Problem mat mir selwer war, an net mat engem Entourage, wéi ee mech wouer hëlt. An awer, wann ech dann dënn Leit gesinn hunn, hunn ech mech trotzdem verglach. An ech mengen, wann ech déi Zäit, an dat hunn ech effektiv aktiv verhënnert, mech mat engem sou z'ënnerhalen, deen och Anorexie hätt, hätt ech do déi Konkurrenzdenken dra gehat. An dat wier erëm awer net gewollt gewiescht, mee erëm als Deel vun der Stéierung, vu wéi, ah, du kriss dech awer méi kontrolléiert wéi heen oder hatt. An Ee Gefill ze hunn, dat een do ass, et geet engem och sou, ka wahrscheinlech ville Leit och hëllefen. Mir huet et dee Moment net gehollef, well ech erëm an, an déi Challenge do rakomm si, kanns du dech besser kontrolléiere wéi hien. Lo weess ech och duerch Gespréicher mat déi lo betraffe sinn, dat ech kann deenen een oppent Ouer schenken, dat si immens schätzen, well si wëssen ëm wat et geet an well si gesinn, dat ech net méi akut do dra sinn an dat ech e Wee gemaach hunn. An ech mengen, dann wier et mir och méi liicht gefall fir mech opzemaachen. Mee dee Moment wéi ech. krank war, war et net méiglech mech mat engem auszetauschen deen am nämmlechte Boot souz wéi ech, eben well déi Konnotatiounen dunn och dobäi kommen. Bei der Avoid Food Intake Disorder ass et eng aner Saach mengen ech, well s de do schonn net op dech selwer esou fixéiert bass, mee eischter op dat wat s de wierklech als Textur onangenehm empfënns. Mee do mengen ech ass et eng ganz grouss Erliichterung eng Communautéit ze fannen, well dat esou eng exotesch Saach ze si schéngt, wahrscheinlech hunn nach vill méi Leit dat wéi mer mengen, Jo, ech mengen, dat do de Pool grouss ka sinn an da gutt hëllefe kann. An elo eben, fir erëm de Krees erëm e bëssen zouzemaachen, All Disorder ass eng aner an dowéinster ass all Form vun opgefaang fillen och eng aner wahrscheinlech an deem Moment. Du hues virdrun den Tabu jo schonn ugeschwat, also dee ganz alleng sinn an dee sech total ausgeschloss fillen an deen ech hunn e Problem während all déi aner jo normal iesse kënnen, also soi-disant normal iesse kënnen. Ech mengen, datt deen vläit de Wee heiansdo vill, vill méi laang mécht fir sech Hëllef ze sichen, well een sech och blöd fillt. Also ech hu schonn an enger anerer Podcast-Folg erzielt, also mir gouf deemools och gesot, ech hat gemengt du wäers méi intelligent an dir kéint esou eppes net geschéien. An ech hu mech jo och blöd gefillt an et huet och e Moment gedauert. Ech hu mech guer net blöd gefillt. Dat war mengs du guer de Problem. Ech hu mech als Iwwermënsch gespuert, deen seng Bedürfnisser ka bis op e Minimum reduzéieren. An dowéinster hat ech a mengen Aen jo och kee Problem. An ech hu mech och herno ni geschummt. datt ech dat hat oder hunn. An elo och, ech gesinn et net als blöd u, well et ass eng Geschicht, fir déi s de näischt kanns. Du gees et net eraussichen, datt s de dat hues. An dat Bewosstsinn géif eigentlech der Gesellschaft hëllefen, et net méi als Tabu unzegesinn, well du goss jo och net vernannt, wann s de de Schnapp hues, ausser wann s de am Bikini am Wanter dobausse ronderëm gedanzt hues, mee u sech net. An du kanns net dofir. Dat heescht, engem virzewerfen, e wier blöd, well en Anorexie huet oder Bulimie, dat ass dach. Nee, also ech meng, datt dat eng ganz grouss Onreflektéiertheet an ee Mangel un Empathie einfach opweist oder ee Mangel un Opgekläertsinn oder, jo, ignorance is a bliss an deem Fall. Et huet näischt mat Blödsinn ze dinn an datt ee sech esou spiert ass just de Spigel vun deem, wéi et an der Gesellschaft opgeaarbecht gëtt, nämlech. D'Schimmt ass effektiv e ganz grousst Thema, also do hues de op alle Fall Recht. Ech hu mech nämlech virdru scho gefrot, ob et eigentlech de Survivor-Begrëff gëtt am Kontext vun Iesstéierungen. Also ech hu lo grad aktuell bei Netflix d'Epstein Doku gekuckt, wou et jo leider ëm Mëssbrauch vu relativ ville jonke Frae geet an och erwuessene Frae geet. An ech hunn et an der Doku ganz wichteg fonnt, datt do ebe Survivor steet an net steet, dat ass eng vergewaltegt Fra, mee et ass eng Fra, déi haut nach op zwee Been steet an déi sech traut ze témoignéieren. An do hunn ech mech gefrot, ob et do vläit esou en Term och kéint ginn. Ech weess net op et déi gëtt, well ech sinn net méi esou an der Thematik vun haut dran. Net well ech mech net méi mam dem Thema auserneesetze, mee well ech net mat deene villen Internetgeschichten do elo suivéiere wéi dat do gehandhaabt gëtt. Awer ech mengen et gëtt ee ganz groussen Aspekt deen een do net däerf vergiessen an dat ass dee vum Stigma. Ech wëll net Survivor of Anorexia sinn, well dat fir ëmmer e Stigma bleift, well da kucken d'Leit op eemol, awer waars de elo ës. An dat heescht, Du hues dann awer erëm ee Gewiicht op eng Thematik geluecht, déi fréier schwéier war an déi der vill Misär gemaach huet an déi schwiereg war ze iwwerwannen. An haut ass elo mol gutt, ok, ech iessen elo mol gär am Restaurant wat ech wëll, ouni datt ee mir op d'Fanger kuckt. An dowéinster hunn ech och net, ech hunn net elo gezéckt fir mat dir heiriwwer ze schwätzen, mee ech hu virun Joren nach gezéckt fir mat engem driwwer ze schwätzen, well et esou eng perséinlech intim Saach ass fir jiddwereen, datt et net d'Anorexie ass, wou et schwéier ass driwwer ze schwätzen, mee dee ganze Rateschwanz deen hannendrun hänkt, deen do einfach mat wierkt. An dowéinster wier ech eigentlech net frou, wann ech dee Stigma elo weider hätt oder e Survivor wier. Dat geet anere Leit elo ganz anescht bestëmmt, ech wëll do net virgräifen oder iwwergräifen, mee fir mech ass et éischter méi wichteg, Ze wëssen, et war en Deel vu menger Geschicht an dat ass gutt, datt ech dat weess, ouni mech elo ze schummen, mee einfach well ech net wëll drun erënnert ginn an dauernd, well en Alldag ze hunn, wou dat net méi Thema war, ass, war eng Zäit onméiglech. A lo ass dat esou an ech sinn elo einfach nach dënn, awer net méi krank dënn an. si sou dënn wéi aner Leit mol déck sinn an dat ass einfach eng normal Ofweichung vun der, wat och ëmmer dat soll heeschen, Norm. Dat ass u sech eng ganz interessant Vue do dorobber, well et keen Hyperfokus op dat do ass. Du hues jo elo gesot, et ass en Deel vum Liewe gewiescht, mee et mécht net dat ganzt Liewen aus an et soll et och net weiderhin ausschliisslech, wéi soll ech dat soen, ausmaachen a prägen. Also du hëls dat effektiv mat an awer hues der nach ganz vill aner Saachen an dengem Këfferchen, fir elo eng schrecklech miis Metapher ze benotzen. Huet keen ze héieren. Ech wéilt dann ofschléissen, also mir hunn et elo scho ganz vill ugedeit, mee ech wëllt et nach eng Kéier e bëssen zesummefaassen, Kënne mer eventuell verschidden Hëllefsugeboter, opzielen, wuel wëssend, dass jiddereent a jidderee fir sech seng Léisung muss fannen. Bei mir war et zum Beispill deemools sou, dass ech bei de Planning Familial op Ettelbréck gaange sinn. An dat war och déi alleréischte Kéier bäi engem Psycholog, ech hunn dat virdru guer net kannt, a mir huet dat zum Beispill schonn extrem vill gehollef. Mee dat heescht net, dass dat bei jidderengem funktionéiere muss. Also wat kann een do nach opzielen? Dat ass och ëmmer eng individuell Geschicht. Also fir d'éischt mol muss ee jo fir sech hëllefen ze loossen, wëssen, datt een e Problem huet. An do hëlt et an deem Stadium, meng ech, schonn e bëssen op seng Aussewelt awer ze lauschteren an net den aneren d'Oueren zouzemaachen. An dann, Famill, Frënn sinn ëmmer fir eng éischt gutt Stäip. An hei wierklech Credits fir meng Mamm, ouni déi ech net vläicht géif hei sëtzen souguer. Den Entourage ass natierlech déi grouss Stäip, déi ee brauch, fir do rauszekommen, dann natierlech Psychologen a Klinicken, well et ass eng kierperlech Problematik do, well de Kierper net méi kann op eemol. Hei am Land ass d'Angebot relativ dürfteg a mengen Aen, esouwäit ech dat beuerteele kann elo. Du gëss stationär geschéckt, wann däi Kierper et net méi packt, an da gees de awer an d'Ausland, fir eng Kur ze maachen, wat wichteg ass, well s de muss däi Rhythmus fannen. Bon, ech hat dat net gemaach, ech war mäi Wee gaangen, dee méi laang war, méi schwiereg war, mee et ass awer, et war mäi Wee. Ech hat mäi Kader heiheem gehal a war ambulant an Therapie gaang, wuel wëssend, dat ech net just einfach eng normal psychologesch Therapie gemaach hu, mee ech hat och nach eng Psychiaterin, mat där ech geschwat hunn, an, ganz wichteg, eng Psychomotricienne, well de Problem ass, dat s de disconnectéiert bass vun dengem Kierper. Du huels däi Kierper jo als Objet dann, oder esou wouer, deen s de probéiers ze kontrolléieren, an net méi als eppes, mat deem s du liefs, deen däi Kolleg ass. An an där Therapieform hunn ech geléiert, mäi Kierper erëm ze spieren. An och Meditatioun, Yoga an Autohypnos, well s du an dengem Kapp esou besiess bass vun deene Gedanken, dass du net eng Sekonn méi fräi hues an dengem Kapp fir normal ze denken. An elo aus Erfahrungsaustausch mat elo nach Betraffenen ass dat dat heefegst, Ech kréie keng Distanz zu deene Gedanken, déi mech gäisselen. Ech kréien net méi geotemt an ech hu guer keng Connectioun méi. Dat heescht, esou een Therapieangebot ass och immens wichteg, vu mir lenken eis Opmierksamkeet elo vum Kapp an de Kierper oder op d'Natur oder op d'Déieren, An ech mengen, datt et do wichteg ass, selwer ze kucken, oder mat Frënn, déi een ënnerstëtzen, wou kann ee sech Hëllef sichen, déi och esou Saachen ofdecke, a Betraffener, déi vläicht de Wee scho gemaach hunn, uschwätzen. Et kann natierlech och heiansdo sinn, datt déi Mënschen, déi der am nooste stinn, also se kënnen der entweder immens gutt hëllefen, et kann awer och Situatioune ginn, an deenen déi Läit der hëllefe wéilten, mee se kënnen et net. och do fir Ugehéiereger, also ech mengen, dass dat fir Ugehéiereger a Concernéierter wichteg ass, sou grouss Äre Wëllen och ass, et ass legitim ze soen, mir sourcen elo out a mir probéieren e méi grousst Ënnerstëtzungsnetzwierk ze maachen. An dat ass och ganz wichteg, well et däerf een net vergiessen, datt et ee Spill op Zäit ass. De Kierper mécht dat net éiweg mat. Et ass eng geféierlech Saach an entweder kann ee vun doheem net hëllefen, well een Deel vum Problem ass. Wéi gesot, Iesstéierunge sinn oft Problemer, déi doheem entstinn. An zweetens, wann ee sech net mächteg spiert, wat och, mengen ech, ganz legitim ass, loosst et net drop ukommen. Mee et ass eng letal Krankheet a béide Richtungen an dowéinster ass et besser, et gëtt een do schnell mol d'Hëllef weider, fir datt een dat Richtegt fënnt. Bei mir war dat elo net am Kontext vun der Iesstörung, mee vun engem anere, jo, psychesche Problem, dee mech onmoosseg verréckt gemaach huet. An et war deen ellensten an dee schéinste, wichtegste Moment a mengem Liewe, mengen ech, wou mäin eegene Partner, mat deem ech wierklech frou sinn a bei deem ech och weess, dass hie mech gär huet, wou dee viru mer stung a gesot huet, Et deet mer onmoosseg leed, mee ech kréien dat hei nemmi alleng hin. Et deet mer leed, ech wëll all meng Kraaft zesummen huelen an ech wëll fir dech do sinn, mee et geet net méi. Et geet net méi. An hie sot, ech wëll bei der bleiwen, mee mir kënnen dat do net zu zwee op d'Rei kréien. An et war total krass, well dat huet a mir e Knuet geléist, dat huet an där Relatioun e Knuet geléist. An dat war ok. An hien huet dat sou laang net gesot, well en Angscht hat, en dierft et net soen. Ech mengen natierlech, et gi Leit, déi loossen een eleng, mee et ginn och Leit, déi wëllen een net eleng loossen, mee déi wëssen heiansdo net méi, wéi se et maache sollen. An et däerf ee Bescheed soen, et däerf een oppe soen, hei, ech weess, menger, menger, seet ee menger Hänn, menger Féiss, menger wat och ëmmer, kee Rot méi. Ech hun mech grad gefrot wéi en Oktopus ausgesäit, dee seet, ech weess meng Hand, kee rot méi. Déi seet menger Tentakel. Jo. Ma ech muss do u meng Mamm denken, well et muss sou schlëmm gewiescht sinn ze gesinn, datt däi Kand sech zu Gronn riicht an du kanns näischt maachen. An ech mengen, datt dat eng aschneidend Erfarung och fir sou Mënschen ass. An ech mengen, datt et wichteg war, datt si op eemol eng Kéier de Step back gemaach huet a gesot huet, hei, et ass net méi meng Verantwortung, ech hunn alles gemaach, wat ech konnt maachen, ech sinn ëmmer fir dech do, mee ech sinn net professionell. An dat ass e Schratt, deen ee muss maachen, wann ee sech wëll selwer conservéieren an deem aneren éierlech hëllefen. Jo, dat ass dee Sproch. Ech fannen, de Sproch ass kitscheg, mee en ass immens oft wouer. Dat ass och den Lieben heißt loslassen können. Ech fannen dat anert Bild méi schéin. Wann s de ganz no beienee stees, da kanns de net méi openeen zougoen. An ech fannen, wann heiansdo deen een oder deen aneren en zréck Schrëtt, e Schrëtt zréck geet, dann ass erëm Raum do, fir openeen duerzegoen. Ech giff dat souguer relativ schéi fannen als d'lescht Bild. Also d'Nora an ech, mir sinn och e puer Schrëtt dervunenee fort wéinst Covid a well mer am Studio sëtzen. Awer just physesch, net mental. Genau. Mir kënnen jo openeen zougoen, wa mer elo hei d'Mikroen ausmaachen. Awer nëmmen, wa kee kuckt. A mat Mask, ne? Jo, genau.
Op menger si Kazen drop iwwregens. Meng ass steril blo. D'Sasmeng ass flott. Ech wollt Merci soen an jiddwereen deen nolauschtert an sech concernéiert fillt. Courage, t'ass ni ze spéit. Villmools Merci, dat si schéi Wierder. Merci dass et dech gëtt. Ma Merci dat et dech gëtt an iech all dobaussen och.
Mir drécken äech Ciao. Adi.
Ass dat normal? Ass dat normal? Ass dat normal?
Followers Edition Nummer zwee. Dir konnt eis per Instagram Froe stellen. Déi éischt 3 Froen goufe scho beäntwert an Dir kënnt der op der Websäit sexpodcast.lu ënner Rubriken nolauschteren. Elo dann déi nächst 3 Froen. Ass et normal Pornoen ze kucken? Jo. Den Problem bei Pornoe kucken ass éischter dass et problematesch ass wéi Mainstream Pornographie produzéiert gëtt an dass mer heiansdo onbewosst oder och bewosst Pornoen an sexuell Realitéit matenee verwiesselen. Zu deenen zwee Themen kanns de d'Rubriken How to Ethical Porn an Eng gutt Fro, Pornosex versus reale Sex lauschteren. Un dëser Plaz awer nach eng kleng Umierkung zu Pornosucht. Pornosucht ass, wann Pornoe kucken der net méi gutt deet, mee negativ Konsequenzen op däin Alldag an deng sozial Bezéiungen huet. Dat heescht, wann ee säi Bedürfnis no Porno kucken net méi kontrolléiere kann an een d'Gefill huet, sech net méi fräi dofir entscheeden ze kënnen. Wann een et zum Beispill extrem oft mécht. Et schlëmm ass, wann een e puer Deeg net ka kucken. A wann doduerch Bezéiungen zu Frënn, Famill oder Partner, Partnerinne vernoléissegt ginn, an dat iwwer eng länger Dauer. Elo ass et esou, dass déi meescht Leit net pornosüchteg sinn. Et kann awer trotzdem sinn, dass de d'Gefill hues, dass Pornoe kucken der net ëmmer oder heiansdo net gutt deet. Do kann een sech iwwerleeën, Ersetzen ech grad eppes mam Porno kucken? Géing eppes aneschters mer grad besser doen? Wat fir Bedürfnisser hunn ech? Wat fir aner Saache kinnt ech maachen, zum Beispill masturbéieren ouni Porno, eng aner Aart a Weis vu Pornografie ausprobéieren, zum Beispill ethesche Porno oder feministesche Porno? Et kann ee Sport maachen, mat Frënn schwätzen, Jo, och iwwer Pornoen an den eegene Pornokonsum. Oder et kéint een esou eppes maachen wéi de Pleasure Mapping. Lauschter hei fir d'Rubrik vum Eli iwwer How to Pleasure Mapping. Ass et normal wann eng Joffer an der Schoul seet dass et normal ass wann e Jong an e Jong sech kussen? Jo. D'Kanner gesinn an héieren iwwerall dass et normal ass wann e Jong an e Meedchen sech op de Mond kussen. Also kann een dat och roueg vu weidere Koppele soen. Wichteg ass natierlech, datt ee Saachen altersadequat formuléiert an datt een de Kanner net déi eegen Themen opdrängt. Wann e Kand eng Fro stellt, verdéngt et eng altersugepassten Äntwert. Ausserdeem ginn et eng ganz Rei Kanner, déi aus Reebou-Famille kommen, also Famille wou zumindest een Elterendeel queer ass. an och Kanner, déi dono selwer queer sinn. Et ass wichteg, si vun Ufank un ze bestäerken an all Kanner déi selwecht Méiglechkeeten no Normalitéit unzebidden. Ausserdeem ass et insgesamt e wichtege Facteur an der Antidiskriminéierung an Gewaltpräventioun, datt ee méiglechst divers Virstellungen vun wéi ee ka sinn, ka liewen a Bezéiungen féieren, de Kanner ubitt. Datt een queer Liewensweisen normaliséiert, stéiert am Fong nëmmen Erwuessener. Wann Kanner d'Gefill kréien, eppes ass ganz normal, dann ass dat fir si esou. Egal ob hire beschte Kolleeg aus der Spillschoul zwee Pappen huet oder hire Spillkamerod sech weder als Jong nach als Meedche spiert. Wann mir Erwuessener keng grouss Saach draus maachen, ass et och keng. Ass et normal ze kräischen, wann een sech net traut? Jo. Wann een Angscht huet an oder sech iwwerfuerdert spiert, ass Kräischen eng ganz normal Reaktioun. Elo stellen sech mer e puer Froen. Éischtens, Wat traut een sech net? Eng Situatioun, wou et kéint sinn, dass ee sech net traut, kann zum Beispill sinn déi éischte Kéier, wou ee Sex huet oder mat enger Persoun Sex huet. Dat ass zimmlech opreegend a scary. Hei ass dee wichtegen Aspekt d'Kommunikatioun tëschent de Leit, déi wëlle Sex hunn. Méi dozou kanns de an der Rubrik How to éischte Kéier gewuer ginn. Eng aner Fro, déi ech mer stellen, ass, Wat heescht sech net trauen? Do geet et ëm Loscht, Konsens a Grenzen. Wann een mierkt, et wëll een eppes an et huet ee Loscht, mee et feelt engem un Selbstsécherheet oder Vertrauen an de Partner oder d'Partnerin, dann ass et eng gutt Léisung, mateneen ze schwätzen. Gefiller auszedrécken, den Tempo erauszehuelen an dann ze kucken, wéi et sech uspiert a wat ee ka maachen, eleng an zesummen, fir dass et fir jidderee passt. Hei kann ee sech einfach déi Zäit huelen, déi ee braucht. Wann ee par contre mierkt, dass een eppes net wëll oder sech einfach nach net prett spiert, dann ass Kräischen eng Aart a Weis, wéi sech eng Grenz bemierkbar mécht. Gläichzäiteg ass Kreischen dann och eng Grenz setzen, sou vill soe wéi Stopp, net weider! An dorop sollt een onbedéngt lauschteren. Gott sei Dank hu mer esou wichteg an hëllefräich kierperlech Reaktiounen ewéi Kreischen, déi eis derbei ënnerstëtzen, eis Bedürfnisser a Gefiller auszedrécken an ze fillen. Deng Fro war elo hei nach net derbäi? Dann nach e bësse Gedold, et ka ganz gutt sinn, dass se zu enger eegener Rubrik verschafft gëtt, zum Beispill zu den Themen Orgasmus, Erektiounsschwieregkeeten a Geschlechtsidentitéit. Du hues nach weider Froen? Ma da schreif eis per Instagram, Facebook oder op sex@ara.lu.